Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Mayoka Spas, Positive Parenting Malta, We Are Water,

Ma ġejtnix b'sidrek barra.
Illum le. Illum illum kanna. Illum illum. Dej pulit imminti, eh? Fashionista. Niprovaw, niprovaw. Mela, Luke, jena ovvjament qabel ma ltqajt miegħek qatt ma kont jisni kellimtek sew. Dejjem narak fir-reels, dejjem ngħid kemm jafda, kemm jagħmel. Kemm jaf jitbella.
Kemm hu tajjeb.
Però dejjem kelli din il-question mark. Mm. Taf kif ta' ta' min jaf x'tib ta' karattru hu. Għax inti vera ma tkunx tista' Taqbad, yes. Ma tkunx tista' taqbad tarf, taf kif imbagħad forsi tarak f'xi fashion week mm. biex kif jgħidu bl-Ingliż dress to the nines, taf kif dritt u hekk U bla ma trid tibda tajt, jaf x'karattru għandu. Allura jiena llum nixtieq li nsiru nafuk naqra iktar mill-viċin. Jiena l-ewwel ħaġa li meta poġġejt bil-qiegħda l-ewwel ħaġa li ndunajt hija li d-daħqa tiegħek u l-enerġija tiegħek hija ħafna differenti minn dik li naraw fuq ir-reels.
Ħafna.
Mela, Minn technician minn zabbar inti spiċċajt wieħed mill-iktar uċuħ magħrufin Malta. Ġalli nistħel, la sek.
Toġbok pal introduction. Bombastik aktar minni.
Saying something. Hudna lura, Luke ta' xar snin Min kien?
L-uktarasni, kull ma konna għanni koll chicken nuggets u maħni biex immur nilab fit triq dak iż-żmien konna għadna noħorġu nilab fit triq that was the time. I reached the end of that era għax warajja ma kienx hemm tfal oħra li jilabu fit triq u jixxutjaw il-ballun, fimt. Aħna konna nqazzu l-ġirien nixxutjaw mal-garaxxijiet tagħhom. That was me at 10 years. Ma nafx. Tikol, ansħu, ansħu ġifiri.
Considering illum kemm insajjar, dak iż-żmien vera ma kont nħobb xej, like nara l-mistri jkol il-brodu, nilu ċutti jkol hemm bikel ta' xjuħ. Gravi kont, ma nistax nara arabala.
U kif kont hekk fl-iskola?
I was good, but I never really wanted it. Mm. Like, kont fi skola tal-knisja, kont Santu Wistin, so il-ġenituri dejjem ippuxxjawni biex nitgħallem l-iskola. Mhm. Sa kemm kont nati kas l-iskola, mm. I was good, but then isu ta' 13-14 I lost interest. Mm. U Isu qas konna f'xit nagħmel, basically, so tlaqt mill-iskola, ta' 14 tlaqt, jien, qas il-fon 5 la school leaving certificate. Xejn. Xejn għal ġol ħajt. So tlaqt u għet, orra, jħan nibda naħdem. So mill-ewwel qed imur naħdem. Fimt. U sakemm sibt xogħol dejt kien iġibni missier, da kont għadni taħt l-età. Kien jħodni missier il-garax, basta taħdem, basta tamel ħaġa, mux ħantik flus ta' xej, insa.
U kont imur nejnu naqan u għeldi għaw affarietek. U l-ewel ġob li kelli kien ma tal-ħaxix. Naħdem ġu supermarket imbieħ il-ħaxix. Tlet xhur għamilt. U keċċew, l-għu xogħol li xogħol li keċċew dek. Għax kont inħobb impalla ħafna. So kif ma kienx ikolli x'nagħmel kont imur impalla mal-butchers u nħalli l-biċċa tiegħi weħda. U nini nies u jgħidu ah, tal-ħaxix fejn. Tal-ħaxix fejn. Ma jillaqgħu li kolli kollim kien issetjat imma ma jqogħdu jistennek biex tiżnilhom dak iż-żmien ma kienx hawn l-automatic check-in. Eh, mhux hekk, mhux hekk.
So, yes. Keċċew. U keċċewni.
Imbagħad dejt naħdem fuq xogħol Bdejt minn welding, u mbagħad bdejt nagħmel xogħol tad-dawl, mbagħad bdejt nagħmel il-liċenzji tad-dawl. Bdejt tistudja.
Mbagħad actually bdejt nistudja li ma għamilx żgħir, għamiltu kollu kbir. Xorta għamilt ħames snin nistudja għal dawl affarijiet, so liċenzji tad-dawl, liċenzji tan-network, tal-welding, anything li jiġi f'moħħi tal-air conditions, liċenzja tal-air condition, kollox għamilt. Iġifir għandi l-air condition għati għattar. Niġi nirranġa,
affari ta' għattru le.
Fuq wara. Fuq wara. Tiġi. Illami, imma jena nuhu pjaċir nisma ta' li xikultant Għax aħna ninkwetaw ħafna meta t-tfal tagħna ma jsibux triqthom fl-iskola u tibda tgħid imma da x'ħa jagħmel, imma qisu kulħadd isib postu fid-dinja, hux vera? U
ifhem, il-problema ta' ħafna ġenituri hija that their expectations are beyond what their kids actually want. So jiena jekk irid inkun dal-mag, mhm. il-ġenitur irid nkun termos. Eżatt. Femt.
Which is, I'm not what you want, I am what I want to be. Ovvjament il-ġenitur dejjem ħajdu lek biex inti tkun l-aħjar, imma what really matters as a parent is that whichever path you choose, They support it. Għax ħafna nies il-problema tagħhom hija li kif inti ma tagħżilx il-path li jridu huma. U mbagħad qishom.
They treat it as you're lacking them in respect għax mhm. huma dejjem tawk kollox biex inti tkun l-aħjar. Mhm. And that's where they lose the plot. Fil-fatt inti għat li l-papa tijak, għat li kien il-role model tijak. Yes. Għat li għat ma tani xejn, Never spoiled me, però. Xejn. When it was time. Meta rani qed nagħmel passi li huma tajbin, qal, yes, now I help him. So, dejjem ħalla lili nippuxja lil innifsi u meta rani sejr f'direzzjoni tajba, yes. But he still let me have things my way, not say my child is a disappointment għax qas għandu school leaving certificate. Fimt? And I advanced much faster in life with my own way of thinking, mhm. then a kid that mhm. at 24 would be just leaving school u ħajidħol fid-dinja ta' xogħol. Mhm. So I was more ġab il-post qed inwaqqa ġen kbir. Ġo moħħi. Ta' 23 sa xajt il-post. Bilaqal.
Yes. Għat li ta' 18 anki l-karozza xtrajt. Yes. Cash.
Cash, mill-ewwel.
Għax inti Alla joħodlok xi ħaġa li kienet dak iż-żmien moħħ. Kien ma tanix moħħ biex naħseb f'xi rrid fl-iskola. Mhux kont ħażin fl-iskola. Qalli, inti mhux ħa tieħu dik it-triq. Mhm. Però mbagħad tani dixxiplina f'affarijiet oħra. Oħra. Plus il-ġenituri tiegħi tawni dik id-dixxiplina wkoll. Għax jien dejjem ħarist lejn missieri, missieri Grund is same background. Actually, bis-sifani li għanaf, missieri l-ewwel Wieħed mill-ewwel xogħlijiet li kellu kien bvan tal-ħaxix. Mela, you followed his. Missieri dejjem irid jaħdem għal rasu. So rama van tal-ħaxix u għamel sentej beda jara li mhix worth it, dak iż-żmien competition fl-eliq kienet ħafna ikbar. U eventually qal ħan nipprova nagħmel xi ħaġa bis-silencer. Sibda jaħdem fuq silencer. He always worked on his own. mostly, so he always took that risk of working on his own, fimt. U dik fi għannifisa tkun ta' ta' jisek vizjoni għalik li tara l-missirek dejjem jiprofa jibni xi ħaġa tiegħu, naseb inti tajt, hm, Ara, possibbli nibni xi ħaġa tiegħu, x'intkom kontu tletti tfal. Jiġifieri mami kienet taħdem? No. Jiġifieri.
So kollox fidej missieri.
Kollox fidej missierek. Inti kont iż-żgħir. Żgħirnet jien. Jien ġejt ta' snin wara, rridu tifla u ħriġt jiena. Sorry.
Nista' nimmaġina kont imqaref, eh, ġifieri. Għajdi la sorry lil mamma. Spider, sorry. Aħfirli. Spider minn nitla' mal-ħajt kont. uncontrollable. Mbagħad ikkalmajt beta kbirt.
Però inti ta' tlift wieħed minn ħutek il-kbir.
Kelli, jizmin kelli 9 jena. Mhm. U kellu 18. So 10 snin ikbar minni.
Però għat li ma tantx tiftakar. Għax I was too young to like meta jkun hemm dik il-gap ta' age mal-aħwa, isu ma tħoss dik il- mhux trabbejt miegħu we were always together, jien dak kont narah iktar bħal ziju. So dak kien jiġi jkollu kartiera m'għadux jużaha hu da dil-kartiera u jisu tani xi ħaġa kbira għal moħħi u kont narah kbir u twil like So for me he was something else rather than a brother ġo moħħi. He was like a, a small parent figure. Fimt, imma jimma konċ narax ħafna our lifestyles were different dal-ħin kollu joħroġ da 18 kollu barra. So, mhm. kun niltaqqas niltaqaw għal-ħin li kell fimt. Mhm. Li edin kollha mal-mejda xej. Lanqas. Xej. So, m'affettwatnix daqshekk per se. Ma' ħija tan-nofs kont inqatta' ħafna iktar ħin, għax we were a bit short hemm seba' snin. Imma wieħed bit more similar likings, it-tnejn konna nħobbu l-PlayStation, it-tnejn konna nħobbu l-films u affarijiet hekk, so konna nqattgħu ħafna iktar ħin żgħar flimkien milli kont inqatta' ma' ħija l-kbir kien diġà fl-era ta' tfajliet u ħruġ u parties u ex generations. So, We were in a different, so ma kellix dik il-ommi, eh. ommi ġennetu, ovvjament. So miss. Kif ħassejt tara, forsi inti ma ħassejtix il-mewta ta' ħuk, imma mm. għandek memorji li kifet tajt int li tħares lejn il-ġenituri tiegħek għax naħseb waħda mill- l-iktar affarijiet koroħ fid-dinja huwa li inti titfen it-tifel jew it-tifla tiegħek. Għandek memorji jekk li tħares li ommok u missirek u jiddispjaċik hekk u tħoss li għaxa kbira. Anka nismagħhom jitkellmu fuqha l-istorja. Missiri ħendilja aħjar, għax missiri għandu tip ta' karattru tiegħi li kif tinqala' xi ħaġa jipprova jsib soluzzjoni x'ħa jagħmel. So ommi, ovvjament ommi l-iktar li kienet tqatta' ħin miegħu fil-verità, għax peress li rabbietna id-dar. So she had the biggest bond, missieri dejjem xogħol u kellu inqas lok ta' ħin xorta kien ikollu, ma ommi ħadita ħażin ħafna li kellha bżonn lajnuna. Missieri on the other hand, Qabbad dis-sitwazzjoni u qal jiena rrid nibdel ix-shape ta' kollox. So x'beda jagħmel? L-ewwel ġabilha żewġt iklieb biex hi jkollha fiex tgħedha. Fil-verità żied ix-xogħol għalih għax hu kien joħroġhom mhux ommi. Imma at least għandha kumpanija. U mbagħad irranġa d-dar, so qabad il-kmamar kollha ġabhom terrapien u bidel the visual of everything, mostly everything. Kif lesta waqqa' d-dar. So mela dis-sena, is-sena ta' wara waqqa' d-dar. Daqshekk. So aħna morna ngħixu post ieħor u ġew flettijiet, so he used the opportunity to make a change in hmm. what she is used to see. Hmm. Imma at the same time, it was also an investment li down the line qed jgħin lilna biha. Pero jien naħseb il-papa wkoll jaqbad il-feelings tiegħu. Jaqbad, jagħmilhom kobba, jitfagħhom xi mkien 'il bogħod ħafna u jegħeda u jipprova jagħmel l-istess għal ta' madwaru, però ħadmet għax kien ta' investiment għalikom. Mhux kulħadd l-istess. Hija interessanti ħafna, ma nafx jekk hix koinċidenza, tajjeb, imma ħafna nies li nġib hawnhekk jiena fuq il-podcast li huma meta Tħarisnehom nies gustużi, taf kif, bħalek. Hekk, you look good. Però meta mmorru lura fit-teenage years, qishom dejjem jgħiduli, Mel, jiena Għax għax anki jiena, jiena wkoll, jiena wkoll kelli insecurity, jiġifieri. U anki inti speċa bdejt ngħidli isma' mel jiena meta kelli 14 tajċ kemm kont insecure u isa naqra dak li jkun jisu jinħasa ta' xejn. Int, Luke, int kont insecure, int Mel, int kont insecure. Mm. X'kien jgħaddi minn moħħok? X'kellek? Għalfej?
U għandi inti tkun għadek qed tiskopri lilek innifsek. La tkun taf xi tħobb. In-nies ta' madwarek jekk inti tkun naqażajra kwiet, mm. they're gonna pick up on it, especially at that age. Ġifinti kont imqareb imma mbagħad ma sħabek kont kwiet. Għax ma sħabi kienu gravi. Fhemt? Sħabi kienu mxajtnin. Jien kont imqareb, sħabi kienu mxajtnin. So there was another level in between. Iġiri, ħdejhom inti kont. Ħdejhom kont tisni l-anġlu l-baħaħu, jien kont it-tifel li jaqbdu miegħi. Eh, Fhemt? Għax kont kwiet, qatt ma kien sħabi kienu like we're the tough guys u daw it-tip ta' ħbieb li jippruvaw idaħħku lil sħabhom at the expense of others. And I was that expense. So I was an easy target għax jina kont kwiet. At that time. But in reality down the line it helped me għax

tgħid, yes, I, I did the right steps to improve myself. So it helped me li kont picked up on meta mm. kont zaħir, għax I made myself into someone I wanted to become. Fil-fatt inti kont iqiequ. Spagetta, mux għax s-safini ħafna, ma. Iva, ma.
Spagetta miexja. U li naħseb li għetti prova tajtu li kienu jisibuk kwiet u kienu jisibuk żgħir. Allura Anka fiżikli kont żgħir sħabi ta' 15 kienu ġa kollhom suf u daqsi u nofs, fim, ta' ħalo.
Pero inti li għattajtu għal bat li kienu jamlulek u minn flok ħallejthom jafġuk. I didn't want to stay in that image. So jiena bdejt nitrenja, bdejt il-futbol, bdejt imur il-gym, I wanted to look better. I needed to gain my confidence, basically. Mm -hmm. And gym was my outlet to gain my confidence. Anka ma nisa, that, that's the age where you start Mux hekk. You know, tibda tiltaqa man nisa. So I really needed that boost of confidence, femt. Considering li sħabi, inti normalment meta tkun zaħir toħroġ fi grupp mal-ħbib, u kulħadd trid jipprova joħodlok it-tfajla. Basically. Ekkontu.
It's normal u l-irġil bejnietom iktar. L-irġil eħe, nisa le. L-irġil memx maħfra.
Nisa jina ninfanzi għal dak, eh, ok? Għandek ġa, għandek it-ticket għal-irġil. Jek ħataħdu li ħaniħu għal-irġil le. L-irġiel jippruvaw iwaqqgħu kaċċajt biex joħdu t-tfajla. Dik it-tfajla tiegħek.
Eżatt. It's a tough world. It is.
Considering li dak iż-żmien, like, there are a lot of hormonal things going on inside your brain, expectations are usually on men. That's why a lot of men have performance anxiety because it's always on us, il-verità. Like, mara meta tara raġel, jew kif nitkellmu, we have to please, not we get the pleasure. Fimt? So il-performance is on us most times. Fimt? So mara jekk ha mhux qed tieħu pjaċir

Jien hekk naħseb, ta, għax jiena niftakar fit-teenage years tiegħi il il-pressure li jogħġbok ġuvni li li ma togħġbokx u mbagħad it-tfajliet bejniethom għandhom problemi oħra, fhimt inti għandek kellek il-problemi ma naħseb li u llum il-ġurnata ma niftħux il-konverżazzjoni fuq illum il-ġurnata għax naħseb ma nispiċċaw qatt imma naħseb illum il-ġurnata bis-saħħa ta' da. Naħseb ikkomplikat il-ħajja ħafna. Imminti ta' 16 sa 25 kont f'relazzjoni u kont ħad iżżewweġ. Vera żgħir, tar-rast żgħir. Ħafna.
L-ewwel fajl li kelli tarra smaħħana, sej, mill-ewwel. Instantly, għamilna disa snin. Ma jiddispjaċinix ta' anyway, għax I learned a lot u isni rabbejtla għal malajr ħafna. Skuru. I didn't have that I didn't have an exploring phase. Muxek. Imt fej għan nitla l-parties, għan niprofa ċertu affari. Xej minn da, so jim bdejt naħorx ma' dit fajla, eh. u minn hemm dejjem Ħa nfaddlu. Għall-post.
Għall-post. Għat-tieġ. Għat-tieġ, skola, qiegħed titgħallem l-iskola, qiegħed. So we were like literally growing up together, improving our life individually but together. Minar il-parties.
Minar il-ftit tlajna parties. Kif kienet la party, niftakarni għadni ħireċ minn Havana dak iż-żmien, U jekk tirremetti ġewwa jigganċjaw kil barra. So niftakar li niġri tara ċal isfel u lew ħaġa li ssib qudiemek kien id-dazbin fejn kun hemm is-security. U mmur nirremetti f'dak id-dazbin. So I did, I did that face. But it was a very short face għaw min jagħmel sebat minn snin in that face. I did three years in that face. Jiddispeċik tħares lura u tajt kemm nixtieq kont iktar Hekk, tifel? Not really, ta. Għax kieku at this age that I am now. Kemm għandek żmien?
31. 31. Kieku minix financially secure u sorted. Fimtek. Kif jien issa.
So, jiddispeċini li ma sifirċ daqsek, per eżempju, għax inti jek ta' 23 sena tħol f'dejn ta' post. you cannot travel. Ta' 23 mhux ħajkollok paga, you can do a lot of things.
U jekk titfa' moħħok fuq xi ħaġek. It was all sacrifice until it's ready. So, interessanti eh, li għandek dal-bad boy look. Għax mm. għandek bad boy look inti jena eh, għajdu kifini. Tajjeb. Għandek dal-bad boy look imma tant int bil-għaqal. Vera bil-għaqal.
Nipprova.
Nipprova.
Dejja.
Għax anki di tkellimni anki l-fatt li kont engaged wara disa' snin hekk għatlek għatlek anzi kellek il-kuraġġ li tħarsu lejn xulxin u tajdu isma'. It was in the right time, u. Għax inti meta tikber.
Ħafna nis jibqaw sejrin, eh?
Minti meta tikber minn tfal ma' xuxin, isek tidra pattern ta' zbalji which are acceptable. And in reality they're not. And during all that time, it keeps boiling up li li aħna konna pereżempju fi stat fejn ma nafux nikkontrollaw kif niġġieldu. Għax we never had boundaries about how to fight, we never experienced that before, so hija sabiħa li ssib kieku in an ideal world kif jixtiequ l-Knisja minn għandna hija li inti ssib mara, iżżewwiġtha, u daqshekk, għamilt it-tfal and you live happily ever Ever after. after. That would be a perfect solution. Ma But teżisti. in reality, when you put it into practice, kif inti nista' nkun naf jiena toġobni dit-tazza Mhux hekk.
jekk jiena qatt ma
rajt tazz oħra f'ħajti, jew xrobt Jew xrobt minna. min- minna. Fimtek.
So it's impossible.
Inti biex timmatura on a personal level, Trid tiżbalja, trid tweġġa, and then you can say, ah, ah. issa ħnitgħallem napprezza li ma kellix. So inti jekk kellek raġel li weġġak u r-raġel ta' wara jaġixxi totalment differenti, ħatejt, hmm. ah, now I can see the difference. Imma kieku kellek raġel tajjeb mill-ewwel li qabad il-kliwi għal-ħomu ta' jomlok, inti m'intix ħat apprezzhom għax you don't know any other way. So inti f'moħħok l-ewwel istint li ħa tgħid flok grazzi ħa jkun imma jien ma tlabthomlokx taw, tajthomli għax ridt inti. Fimt? So there would be a lack of appreciation because you never received the other way round. That's it. So I'm happy that I received ma kienx mara ħażina ta' she was a very good person. Ċerta. Just aħna ma konniex naqblu. There was a clash. U kontu maturi bizzejiet biex eh, tajdu isma wasanna saw.
This is it.
Issa we go our separate ways. Issa, is-separate way tiegħek tista' tgħidli kif kif għad fil-bidu, minn technician, minn ħazzabbar, spiċċajt content creator full time. F'sentejn, kemm ilek Tlet snin, tlet snin. Eh, kif?
It really came out of nothing fil Għax to be honest, jina mort fuq l-Instagram page tijak, anki l-fat li għandek iktar minn 200.000 following. Kważi dofs miljon. Li naħseb inti
ġibt issa, f'daw l-aħħar tliet snin, ha. Aqqas, ara, sal-ewwel sena li bdejt nagħmel content, mm. this was also the learning curve bħal kollox, fem. Għajd li kif bdiet, kif minn fej bdejt inti, kħiġi. So, I started.
Filli għet issewi ah. e- e- e- air conditioner u filli nżajt il-ħwejjeċ u bdejt sajjar.
Mela, so bdejt mill-gym I went into modeling. I used to love photo modeling a lot. Mhm. So bdejt nikkollabora ma' ħafna photographers for eh, fun. Għal-pjaċir.
Għal-pjaċir.
Eventually, when you build a portfolio, then it started becoming work. So bdew qabduni brands biex nagħmel reklami u billboards u affarijiet hekk. Kont nitgħallem acting ukoll, għamilt isu tliet snin nitgħallem l-acting. Mhm. So I could do photos And video shoots, adverts. I never went into a theater per se.
L-acting iktar naħseb l-espressjonijiet tal-wit. Yes, and talking as well. Mhm, mhm. You need to know how to act to do these adverts.
So bdejt minnem, bazzikament. Umba darba kienem brand approachjatni għax il-marketing manager tagħhom kien an actual photographer, għalt li you'd be good for this brand, għalt li titħajer tagħmel xi ħaġa content u update, bażikament. And from there on, it kept bdew ġejn brands oħra, bdew jarawni creators oħra Maltin and that actually gave me a boost. Għax fil-bidu li tibda dat tip ta' xogħol, creators oħra u considering li Malta ma tantx hawn irġiel li jagħmlu dax-xogħol. Eżatt. They kind of tried to help me in a way. So bdew jixxerjaw l-affarijiet tiegħi, bdejt nagħmel videos magħhom, l-iktar daw il-creators il-mummies, basically. So they were really helpful and gave me a big boost instantly, fhimt. U mbagħad ġew bdejjin brands oħra and I continued growing li mbagħad at a point tiġi isma' jien meta qed nagħmel flus id-doppju ta' kemm naqla' paga, I think I am safe to say that I can move full time to this. Però kif mela photo modeling, okay, kif spiċċajt issajjar?
Spiċċajt insajjar xi nħobb insajjar actually. So jien bdejt from fashion li fil-bidu kull ma kelli fashion brands. Imma ma kellix biżejjed brands li ngħid għandi bxar content x'nippostja. All right. So to keep that consistency, bat xi ħaġa li jien actually nħobb. So it was very seamless għal moħħi li ngħid ħansajjar għax jien nħobb insajjar. So it's a passion of mine. Um,

Kif jgħid li jek, taf kif imur insajjara. Ġvi ħani persona jgħidlek kif mort. Yes. Eh, bdejt insajjar. Bdejt insajjar, bdejt tagħmel video sa tisir u.
Minn dejjem bżaqek barra. Fil-bidu iktar konna għamil bżaqi barra. Minn fejġi.
Għax I was into the gym and I wanted to look sexy, I wanted to put myself out there, so fil-bidu bdejt nara minn dak l-aspett.

I can sell it in a bit more discreet way. So rather than all out there, isnina mara u flok ħriġt bil-linġeri, ħriġt tarwena mill-ewel, tlift il-pjaċir kollu. Għax inti l-ewel tittara l-linġeri. Għamma xek.
So,
I applied that by dressing a bit smarter but acting sexy rather than looking sexy Jiġifieri jekk and it tmur- actually sold meta- better. Meta tmur lura tgħid tagħmilna tagħmel erba' cringes. Eh? Meta tmur lura u tħares lejn l-ewwel. Bil-fors. Jii, tkun Ngħid, tent- That was too much or that was too childish. Fimt? Għax inti inti qed tibmatura at the same time. So Luke kif jaħseb ta' 29 sena u Luke kif jaħseb issa li daqtna laq 32.

cooks, dresses well, xirrit xirrit jagħmel iktar. Ġifieri nasal Tajjeb l-affarijiet tal-idejn ukoll, so jkollok xi biċċa xogħol għandek bżonn plamer ir-raġel ikun il-plamer ukoll, fimt, mhux ma jafx jaqbad spanner. Eh.
Tisma' xogħol,
Miskin. So I went from that to this which relates more to how I think in real life as well. Sperom xi ħaġa interessanti wkoll fi il-biċċa tax-xogħol li inti Tagħmel il-filming, l-editing, kollox int, kollox waħdek. Li għax jiena qatt narhom il-video, e, e, e, fihom ix-xogħol, fihom il-kreattività, hemm ċertu editing. Jiġifieri kien hemm din ċertu kreattività fik li forsi issa riċentament skoprejtha inti. Yes.
Qabel, like, bdejt niskopriha a little bit meta bdejt nagħmel dawn il-photo shoots. Because there you can be very creative. Ġvran kal-mod kif kont nilbes, I didn't always go for a masculine look. Mhm. Ġifri, I was very daring li anka jekk għandin il-best. fil-fatura wieħed wieħed bil-eyeliner. Kważi ta' mara u bil-makeup and women's jewelry. I was all out there. Mhm. I wanted to experiment as long as it looks nice and artistic. At housebook gay.
Yes, ħafna.
Għax, najdlek il-verita. Najdlek il-verita.
Kont jena għarus kważi għal sentej u kun jaħsbu li gej. Maġna. Eh, eh, jena fil-bidu ġifiri xi sentejn ilu, jena li jien kont ċerta li jent gej. ċerta ġifiri. Imma bat rajtek ma ċertu persuna u għat

Issa għandi tfajla s-snin zar minni, so iktar għandi challenge ikbar biex ma nidirx s-snin missira. Nordu blaj patches u għek. Le, mux daqse gravi. I'm a bit practical, but I, I do my effort. Imma ġili għazbuk kisax in-nis. Għax borrajt jinsibtek gej, pero inti għandek dil-image tajjeb li għadin nitkelmu fuqa dil-image fej anke kif tħares lejn il-kamera. Tfaħħili Ħarsilhom waħda. Għandek dan l-image hekk very sexy, very confident. Mm. Ġili tiltaqa' ma' nies u kif tkellimhom ċerta ma l-ewwel 10 sekondi ħarsu lejk u jgħidulek kemm kont naqta' kiesaħ. Yes.
Ma dik normal ħafna, fimt. Wan, għax inti One meta jarawk issa jien mhux xi granalla, imma meta jarawk ta' ċertu status and a certain kind of fame, that already creates a Eħe. distance. Eħe. So they already see you differently, il-lallu Luke Magro. Ġi- Di di fil-bidu anka tfajla kienet tgħidi, li qabel ma saret tafni li sni l-fidil. Et- Kienet tar- lallu għaw dak illum. Fimt. Imma li jaħsbuk kiesaħ bil-fors għax people are afraid of confidence. Mhm. Meta jaraw xi ħadd konfidenti, konfidenti mhux ġifieri tiftaħar, but li jarawk that you feel good in yourself. Ħafna nies they portray that as Kemm hu qżież, kemm iridha, kemm jippretendiha, da x'jaħseb li hu. Il-kunfidenza xi kultant. Meta inti ma tistax qatt tagħmel dan ix-xogħol jekk ma tkunx kunfidenti. Kif jiena nista' nidher quddiem kamera qed nipprova nbigħ xi ħaġa, I'm trying to sell you this the best recipe you will ever do, this the best carbonara you will ever do, and I don't believe in myself. It's impossible to do it. So, Aħjar nemmen fiha nnifsi u l-platt ikun disaster, għax it will still sell. That's how marketing works. Nipprova ma nagħmlhomx ħsieda tar. Ċer, isma' jien ma nafx xi trid iddewwaqni wieħed minnhom, sa ma nafx. Ismani, inti spiċċajt però Eh, Romania f'programm ta' tisjir li da sar apparentament eh, f'Novembru, pero Malta issa omna. Malta skoprejni e- erja f'April u aħna skoprejni late late May. Late May. Eh, u ja, better late than never. Tista' tgħid li kif spiċċajt fuq programm ta' tisjir Romania. So da bażikament kien hemm waħda li tieħu ħsieb ir-recruitment tan-nies Illi min ħa jġibu fuq il-programm as guests jew biex jikkompetu kienet actually tiffollowjani mir-Rumanija. Oh wow. U Għax inti għandek ħafna followers internazzjonali. Yes, like 90-95% meta jkollok the follower base kbira, it's normal. Mhm. you, you reach a lot more people. Malta jaw zaħira for this amount of content. Of people, vera.
Yes.

u għamel programm as a guest minn flok. And it was still interesting. So jien ħadd l-opportunità, mort rajt kif jaħdmu fuq TV set on a bigger scale than we're used to seeing here. Xorta kun hemm il-ġen. Xorta still unorganized. Just a, a big disorganized scenario rather than on a bigger small, scale. On a bigger scale of disorganization. So jekk kelli nagħmel

Ma ħadd pjaċir, kienet esperjenza. Yes, għadu jidawruni, għallu li fejn mur, u kienet l-ewwel darba li sifirt waħdi, għax jien dejjem sifirt kind of meta konta rus, minn verità, so ma tantx sifirt, forsi mort sebat minn postijiet in total. Um, so it was a nice experience li jena sifirt waħdi, I still prefer to go abroad with people rather than alone. Always, minix dak it-tip ta' persuna, I'm not a... Soul traveler.
Xej.
Disaster. Imma it was fun to say I experienced this. Yes. U specialment naħseb kif esperjenzajta bil-kamera. It was a, like a small moment of fame at the same time. Eh, u naħseb. U li qed tiġi eh, apprezzat minn pajjiż ieħor. Ieħor naħseb vera.
That was something that I was never used. U għamil xi followers naħseb xi xi. Le, ma kellekx iktar followers minn Romania mbagħad.
Not Jaraw fuq television.
Batuli ħafna nies, actually, ah, rajtek fuq il-programm, batuli mijiet. Wow. Għax inti daqs kem jista' jippuxxjak Instagram innifsu it's hard, inti meta tirriċja 10 miljuni fix-xar nies that, that TV can never compare to that. No. That's why social media is the way is forward nowadays. Fimt, emmek. Immorru, that's the push we have. Um. Vera. Kif kontet titkellem fuq eh, is-sifer u meta tkun f'relazzjonijiet u bla bla bla. Inti s-soltu n-nisa tiegħek dejjem ikbar. Usually yes. Pero di darba. darba qlibna għal wahda iżar minni. Imman love.
Yes.

Isek immaturajt naqa' kmieni f'ħajtek and you're used to having that responsibility ta' xogħol, postijiet, dejn u dal-affarijiet at a very early age, kif tibda toħroġ ma' xi ħadd li hu ta' mparek u di tkun għadha qas taf x'inhuwa l-liquid soap tal-washing machine.

She didn't experience that much għax għadha tibni l-karriera tagħha, but at the same time she's very mature as well. So kieku ma kontx ħanin ġibet leja. Imma in a way, it, it also unlocked a different feeling ġo moħħi hmm. li li qatt ma ħassejtu qabel that

xi launches in the right way and it's nice thing to see għax anke meta tkun toħroġ ma' xi ħadd li huwa ikbar minnek, they're already established. So now you're just in their company rather than seeing them flourish. Fimt. So this is very nice għal moħħi wkoll. Aha. Fil-fatt inti kont qed tgħidli li meta telgħet l-Indja għax jirrappreżentat il-Malta f'Miss eh, Miss World, Miss World, Kienet tibatlek il-reels, kont toqgħod tagħmilhom lajn. Jara. Jara tibat ombla. Lejna kif nistgħu.
U sabiħ li jiskom id-dinja tagħkom it-tnejn hemm similarities. Yes.
Ġifieri Luke magro. Mm. Meta tħares 'il quddiem, x'inhi l-viżjoni tiegħek? X'tixtieq qalbek? Xi trid? Se- Sentej Fejn oħra, sejjer?
sentej oħra t-tieġ. 2027 2027. Martin, Martin. Ma saqsikx tiżżewweġ imma. Ġejja, ġejja, ti ċans, ġejja. Le, I, I- I want a very simple, like my life isn't simple in general, għax ħajti kif inhi it's very ħafna ġen mhm. ta' social media. Imma the personal life I want is a very simple life. So flasġija tini mmorru passiġġata bil-kelb sajjar. kelb. Għanġib kelb. Sajjar dinner u għadna flimkien just having a conversation rajna film morna għardu. Simple things, fimt. Mhm. So that's all I look forward to Mhm. So bdejt il-ġurnata, nejt, ah, by the end of the day kif spiċċajt minn dal-ġen ta' Instagram fis-sitta ta' flaxija. Now it's us. Nasek. U l-karriera?
Eh? U l-karriera?
Career wise, I want to launch a bit more internationally issa. Mhm. That's my next step. Aw Malta I'm already established naħdem kważi 20 brand in a month. So mhm. I'm ġaħan spara rasi. I want to take it a bit beyond. Fadallin għax nikber, so Għandi bżonn ħa daqs nofs miljun followers oħra.
Jekk ma tiffollowjawx il-link fitxu fuq Instagram.
And uh, eventually nixtieq li natratta brands minn barra to promote foreign brands. That, that's my goal. Mhm. Issa naraw. Mbagħad forsi down the line jew niftaħ xi restaurant. Għajħab restaurant. Nara bħal dak jena. Bej, xajdu li josi. Nara il-mel. Issewa l-laħam. I would go more for the concept li I have the name on the restaurant, I help create the menu, ovvjament jekk ħajġu hemm ħajarawni, I but I will not work in a kitchen. Mhm, mhix it-target ta' moħħi. I want to create a brand mhm. rather than content creator. Eh, eh.
So then I can market my own restaurant as well. So that would, that would make a full circle of things. Proset, mela aħna niltaqgħu xi erba' sin oħra. Tajjeb. Nistinnek tiġtikol ir-restaurant. Namlu podcast ir-restaurant. Tajjeb, ħalli naraw kif huma l-affarijiet. Biden ikollok xi ħames titfal. Għaw sabaħ jkolli, calm down. Eh, jista jkun kollok twins. Għangaw, għangaw di għana għala għalli tfajla għalli tfajla. Għaj, għajk moħin immaġina jaddu ħames snin oħra ħa biex eh. nejt għandi tfal. Mhm. One, nilħaq ingawdi li tfajla iktar. Muxek, muxek. We have time.
Muxek. U anka jena nkun mentili iktar stabli. U tilħaq tkun international. Financially iktar stabli. International super.
So, mela, bil-bistilla ħankun ma sidri. Għem spazju. L-istilla. Għandi, eh, vojta. Eh, vojta, all right, all right. It-tattoos jazbuk jisrħanti. Naqqa zaħira. Oh, shit. Għandi daqqa mux ħazin. They're a good part of your look, ux. Beta kon zaħir, missi ma tanċ kien jara ħajek. Illum jara, niftakar beta dak il-ħmieċ li kien jgħidli, I cannot forget that. Ehm, imma at the same time, it helped me launch my career. Għax I looked distinctive. Distinctive, vera. Next to other people, li dak iż-żmien, dak iż-żmien, insnet nitkellem xi 20 sena. Eh, ilu. eh, eh, eh. Imma Imma xorta t-tattoos huma xi ħaġa daħlu ħafna iktar in voga L-aħħar ħames fi snin.
żmien, fi Jitlu. żmien jekk xi li bdew jitlu in voga, Aha. so about 10 years ago ħ- ġew ħafna iktar tattoo artists, it became a thing. Em, Imma dak iż-żmien ma kienx hawn ħafna rġiel that are actually into modelling and have a lot of tattoos, ħafna rġiel dejjem kienu clean. Vera, vera.
So bdejt nieħu ħafna xogħlijiet because I was a bit Different. niched. Vera. So that helped me fil-verità. Taf li għadda l-ħin. Daqshekk.
Dara wiċċu. Għamorru le, għasbdejt għajn għamlu ieħor. Imma, em, Lonet, I'm really happy that you enjoyed it. Ħafna. You know, għax u naħseb li anki n-nies tad-dar issa jisom ħadu idea ċara ta' int minn int, għax mm. kif kont qed ngħid mir-reels interessanti, ħafna kreattivi, ħafna ninżalek il-kappell, għax vera, naħseb li vera tagħmel xogħol eh, ta' of a very high standard. Eh, Pero mux dejjem tkun taf il dik il-persuna, allura sabiħ li xi kultant. I, I use Instagram as an entertainment platform. Process. So I try to keep a distance bejn ħajti kif veru and what I put out. Bil-force you have to put something out there. Yes. Imma I try to limit it to what I want to show rather than everything. It's impossible. Titfa xie erba ritratti jek. Eżat. Ma tfajla kollu nitfa. Eżat. Ma dogi. Proset.
Jiena nawguralek kull suċċess u qabel qabel ma titlaq. Mela, għawek għandi fwiħa United Colors of Benetton grazzi lil Taxbix Perfumery Għawek għandi jidir li naħseb xema. Għax naħseb Emil nesa joħroġa mill-kaxxa. Għala xitħaq li minn Mela għanna rik. Mela. Di toqgħod ma' dekor ta' dar. Grazzi l-valletta glass għax inti fittu id-dar. Kollox postu. Mara konġej, ma ġejċ mara naqa. Ux vera, kollox postu għax narom il-reels. Perfetta d-dar. Nibdan ħares lejn id-dar tijaj, najt. Mm. Mela, last but not least, għawek għandek trattament tajjeb grazzi l-Majoka eh, Spas. Dak li għandi bżon. Uġvera, uġvera, muru hu pjaċir. Luke, xinajdlek, grazzi tal-li ġejt. Thank you.
Grazzi tal-li smajtni. Ah, bil-qalb kollha. Isma' jiena rrid niġi Definitely, nistiedna. Book the date. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi lil Herba Jalisen għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spaz,